Karanga rā, karanga rā e te tī e te tā piki mai kake mai, tēnei nā te reo rā iri ho te kupu o te uru. E ngā mate maama'a noa nei o te wā e inga nei, e inga nei, e inga nei, are atu rā koutou ki te pō nui, ki te pō roa ki reira okioki ai. Hoki mai anō rā e te iwi ki tā tātou kaupapa o te wā, ko te kupu o te uru, e waka kotahi ana i ngā pūrongo katoa kua ua ake i tēnei wiki i te reo o te uru. I tēnei wā, ka tauri ake tātou ki te pūrongo tuatahi o te wiki, e aro atu ana ki te ao ākinakina, ki ngā waka taetae rīki i Taranaki wānui. Kia Phoenix Manly Green tēnei pūrongo.
Ka tū te waka taetae rangata iri ki Māori i Rotorua. Neke atu te wā tekau ngā tīma kua uru atu ki te tono mana ā-motu. Ko te tīma Taitama Tāne o Taranaki wānui e waka kanohi ana i a Taranaki Maunga. Ko ngā ina Kepa te kaiwaka ako rīki mō Taranaki wānui.

Just all that brotherhood from when we were little kids, you know, but nah, yeah, it's good. E ai ki a Tama James Kaketawhli, e aro atu ana ki te pakanga kei mua i te aroaro, ā, ko Tame Ana Rātima e rongo ana i te āmaimai engari kua rite kia tākaro. Kia haere ki te
pa, pakanga. te pakanga atu ki a Māori, ngā tīma Māori, Tāwai, o atu rohe o Aotearoa. I'm just feeling a bit nervous, like always, but yeah. Hei tā Kepa, he arikoa ana te kite i ngā kaitākaro kua oki mai ki te kainga atu i a Itareiria. Bringing that experience home amongst their mates is really, really important um, so that, that everyone can grow and develop as players and, and as young men. So um, No, it's been, it's been really, really awesome. They only flew in this morning, so it's their first training all together, first time they've all caught up in a while. Ko Kaʻu Kepa raua ko Rongonui mā ki a Akapita kua oki mai ki Aotearoa ki te wāngai i ngā pukenga me ngā tū maʻi wheako rīki ki ō rāua pia. To still follow my dreams and play, hopefully play NRL and carry on my league career. Um, probably just to open some pathways for the other boys that don't really get much. Ko ngā wawata a Kepa, kia uakina te tatau o te aori ki ngā tama rangatahi katoa kia angitū ai rātou ki tēnei ākinakina. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru. Taranaki awhi, one, two, three, Taranaki!
Tēnā rā koe i Phoenix i tēnā pūrongo mō te waka taetae rīki i waenga i a Taranaki wānui. Koia rā ko te tēteī a kaupapa waka ko ta ii ngā uri, arā, ngā uri e noʻo ana i roto i te roʻe, a tae rā nō ki te unga e noʻo ana i ngā taone kē, a i whenua kē pea ngē, a ngā motu kē atu i tēnei o Te Ika-a-Māui. He mea waka kotahi i ngā uri e pai ai te onoono, te kite i ngā pūkenga kei waenga i a tātou anō. He mea poipoi hoki i ngā uri kia whakatere i tā rātou rere ki tua o te kōanga ki reira ki te ao whānui ake, pai ai i ngā mātauranga, i ngā wheako, ā, ka mutu e ara i te mea e taonga ērā hei pupuru ki a koe anō. ā, engari kua rangona e tātou, ā, koirā te wawata, ā, koira oki e mea aku kitea, ko te unga e rere atu ana ki tua o te kōanga ka whai i ngā, i ngā ua o te ao ka whakahokia mai, ā, e whāngai anō, ā, ki ngā uri whakaeke. Nō reira, tērā te, te whakataetae rīki, ā, i waenga i a Taranaki Wānui i tērā wiki. Ā, i tēnei wā, e te iwi, ā, e aro atu ana tātou ki te awa o Wanganui, ā, ki te awa e rere ana ki ngā maʻi toi, ā, e whakatauira mai ana i tērā rere. Kei a Eruera Rerekura tēnei pūrongo.
E wa ke kitenga ou ki te wari o Reua ki Wanganui. Kua mahi ngātahi a Cecilia Kumeroa rāua ko Willy von Uetricht i runga i te kaupapa toi, arā, ko Poungawai, te awa Mati-iko. So we started out with Poungawai, the digital river, um, a project that we embarked on over a year ago now, um, and we've been working steadily creating work for that.

He hononga tō tēnei kaupapa ki Te Awa Tupua me te awa o Yukon ki te whenua o Alaska. Tū atu i ngā wai e rere nei, ko ngā manu, pērā i te kuaka, te tino hononga. What better way to think about our indigenous wanaunga in Alaska than to connect our birds that are

So he's been following him for at least 15 years, he knows the ins and outs of his comings and goings and I think that sets a really great platform for us to connect with First Nations of the Yukon and of the Arctic in general where these guys breed um, to build that connection and realise that connection in a really contemporary way. Kei te āritai rāua ki Alaska ki te tūtaki i ngā tangata whenua me te waka witi kōrero e pā ana ki ngā mātauranga taketake.

Tēnā rā koe e Eru, koia rā ko Cecilia Kumeroa me ana ringa toi, ā, e whakatauira mai ana i te rere o te awa, e whakaaweawe mai ana i te ia o ngā kōrero, kia aro ki, ki, ki ēnei take taiao, ā, mā te tiroanga o te Māori, mā te tiroanga ā, a te iwi taketake hoki, ahakoa te ea whenua e noho nei te tangata, ā, ko te ua nui o te aro ki te tiroanga o te iwi taketake, ā, ehara i te aro ā, ki te pūtea me ērā uatanga nā te tangata anō i anga, engari e aro atu ana ā, ki te hononga o te tangata ki te whenua, ki te whakapapa o te whenua, me te āhua o te āta manaaki i tērā whenua nāna oki nei tātou i āta manaaki. Ā, nō reira, ko tēnei wakaaturanga a Pou Ngā Wai, e, e wakaaturanga wakaaweawe kōrero ki tāku e rongo nei. Ā, ko te. ko te te i ua pea nge, a, ko te kite, ko te rongo rānei, ko te mōio rānei, a, ki ngā wānau e āta wānanga ana i ēnei take i, i, i waenga i a rātou anō, i, i te tēpu kai pea nge, a, i ngā pae kōrero ki wea rānei, a, ki wea kē rānei, a, engari ko te mea nui, a, ko te tiroanga ki ēnei ā, ki ēnei take e tiro anga Māori, e, e tiro anga iwi taketake. Ko ia rā ko Cecilia Kumeroa, ā, me tana waka atu rā Ngā Paungawai ki Wanganui. Ā, i tēnei wā i te iwi, ka uri te aro, ka uri te aro, ā, ki Rangitāne, ki te tini o Toi, ā, ki ngā pūrākau o reira, me te tiki atu i a Pene, i a Pepa, ā, ei kawe i ēnei kōrero ki te tini ki te mano. Anei a Regan Parenihi me te pūrongo nei.
He pukapuka hou e kōrerotia ana mō te tipua rākau o te iwi o Rangitāne, a Ōkātia. He kupenga e hao nei i ngā kōrero nō tuauki hei kai mā te hirikapo o ngā whakareanga e pihi ake ana. Koia tētehi o ngā rākau tipua, ā, i tū mai i runga i ngā pae maunga o Puketoi i tōna wā, mai rānō, mai rānō. Ā, koia hoki i tīnohiahia nei. te hīkoi i te whenua, te takahi i te whenua. He pukapuka e whakamārama ana i te ōroko tīmatanga anō hoki o te āpiti o Manawatū. Nāna
te rākau i panaia, ā, nā te kaha o taua pana, ā, kua kuhu tōna katoa Kia haehae nei te maunga, ā, kua puta te apatī o Manawatū e kōrerohia nei. Ko Kane Parsons tērā e kawe ake ana i te mānuka mō tēnei kaupapa, whai muri i tētehi nohonga motuhake ki te mana whenua. And then that was the seed to start creating an educational bilingual resource for our local schools. Nā taua tono, ā, i haramai au ki te kōrero ki ngā tauira. Kātahi ka hoki atu ngā tauira ki a Pene rāua ko Pepa i tīmata mai te tā nei i te āhuatanga o taua kōrero. Ko tōna painga kua tae ki tēnei wā kia kua whai tētahi ara anō kia hoatu nei i ngā kōrero pūrākau o te kāinga. ki te motu. Ko tā Parsons he āheinga i whai wāhi ai ia kia wherawhera i ngā momo rauemi kē atu. If I can take this mahi and create it musically, I think we're onto something. I guess the story I love about it too is that kind of the patience and persistence and just cracking through, it's kind of like how it is to be an artist of life. Ko tā rātou koinei hoki tētehi rautaki kia whakaako i te hītōria o Aotearoa ki ngā kura. Watching kids who see the book

E rere ana ngā mihi e Regan, tēnā koe i tēnā pūrongo. Mō te tupuna nei a Ōkātia, nō Rangitāne. A, e rauemi ku wakaritea e te iwi, a, ku tuia e te i kōrero pūrākau mōna, ei tuku ki te iwi wānui, ki te motu wānui, ei wāngai i ngā kōrero, a, nō Manawatū, nō Rangitāne. A, ko te mea nui pea, a, pērā oki i, i ngā kōrero o mua, ko te āta waiwa kāro ki te āhua o te tuku. Ā, tērā ko ngā kōrero kua puta ake mō, mō Aotearoa wānui, mō te tāūū o te mātauranga, ā, mō ērā, ērā tari, ā, e oki mai ana ki te marautanga e āta whai whakaaro ki ēteʻi panonitanga, ki ēteʻi tīniʻanga. Nō reira, tēnei e mea ana, Ku roa ēnei kōrero e, e puta ana i ngā māngai o te iwi, engari ku tae te wā, ā, a Aotearoa wānui, ku waka taʻa pea ngē, Ā, i tēnei mea te tērongo i te kūare, ā, ei aa, ei, ei wakarongo, ei wakarongo ki ngā kōrero. Ā, nō reira, ehara i te mea ka tae atu ēnei pukapuka ki ngā kura, he tangata oki ka tae atu, ei āta manaaki i ngā kōrero, ā, ei āta Poipoi i te tangata me tana mārama ki ngā kōrero nō reira, tērā oki tēteʻi āuatanga, tēteʻi maʻi nui o te whakarite i ēnei rauemi. Āe rā pea ko te ara ngāwari tēnei engari e maʻi nui rawa atu pērā i ērā wānanga kōrero. Ka pēea rānei a te tuku i ēnei kōrero ki te unga, kāre pea e whakapapa ana ki te whenua, kāre pea e āta mārama ana ki, ā, ki te wā nui o ngā tikanga a te Māori, ā, engari, ā, kei te ia ako tonu. Nō reira, kua tae atu, ā, tātou ki tērā wā me te, me te rawe oki pea ngē, engari arā oki, ā, ko ngā, ko ngā wero o te wā, ko ngā waka mātau o te wā, o, o te kaupapa tonu. E te iwi, tērā ko te tupuna nei a Ōkātia ko ana kōrero ā, e rere mai ana i a Rangitāne i te wā nei. I tēnei wā ka uri te aro anō ki, ki Rātana. I tēnei wā e, e, e titiro ana tātou ā, ki te ware kura mōreū o Rātana. Kei a Te Mehemi tēnei pūrongo.
Inoi whakatuwhera e te māngai ngā nehere pono i te tokoturu tapu kia tatū mai anō koutou ki waenganui i tēnei whakamoemiti o mātou hei tātari i ngā kupu katoa e whakapuakina nei mātou i roto i tō koutou kororiatanga ko koutou nei hoki te tīmatanga me te whakaotinga māua mātou e tūmanako atu nei i roto i tō koutou kororiatanga ko te māngai hei tautoko mai ai nei ake nei ai. Ko te hītori me ngā akoranga o te māramatanga te aronga matua o te wānanga a Te Wharekura Mōrehu o Rātana ki runga i tō rātou marae i Rātana Pā. Ko te tino pūtake o tēnei wānanga, kia whai wāhi tā mātou uri ki te noho ki tā rātou kāinga. I te mea he nui ake ngā tamariki i noho mai ki roto i te pā nei, engari rātou i te whai wāhi ki te noho mai ki roto i tēnei ō rātou marae. Ā, tū atu o tērā ko tētahi atu whāinga matua kia, kia mauria mai ngā tikanga o te kura ki roto i tā rātou marae. Ā, he, he tino take tērā tā mātou ngā kaiako, ngā kaimahi hoki, kia, ā, tae rātou te mauria mai ērā pukenga ka akona e tātou ki roto i te kura, ā, ki roto i tā rātou marae and tae atu ki ā rātou kāinga. He wā e āhei ai ngā tauira te wheako, ngā nekenekehanga o ngā mahi ki runga marae, me te ako i ngā momo mahi katoa e āhei ai te marae ki te whakatū kaupapa me te manaaki manuhiri ka tau mai ki te marae. He nui ake ngā mahi, ā, Mai inanahi i timata te rā kia whakaritea i te marae, kia whakatūngia ngā tipu, ngā tūru, whakaritea moenga, tae atu ki tērā ko te akona i ngā waiata o te paepae o te marae nei. Ka haere mai a Whae Chelsea ki te akona i ngā tamariki, Te waiata manuao, ko tērā te waiata tuatahi i akona e e rātou ngā uri o te kura. I whai muri i tērā, ka peka atu tātou ki te papa tākaro, tākaro poitūkohu. I muri i tērā, ka hoki mai Mātou ki te whakaritea he hāngi, nā reira ka tū tētahi pō whakangahau i tēnei pō, mā ngā tamariki, mā ngā uri e whakaritea ā rātou waiata, ā rātou kanikani mō te pō nei. He nui ngā akoranga kua hora ki runga i ngā tauira, arā, ko ngā whakamārama o Te Hāhi Rātana, me te tupuna a Tahupōtiki Wiremu Rātana, te hītori o te marae me ana taonga katoa, ngā waiata o te kāinga, me ētahi atu akoranga anō hoki. Me ngā kōrero katoa hoki e pā ana ki ngā whare katoa, ngā hanganga whare o tō tātou marae i konei o Rātana, me ngā hītori me ngā kōrero katoa e pā ana ki ēnei piringa whare. o Rātana. Ā, nō reira, āe, nō reira, i whakaarotia ai kia noho tahi, kia noho pēnei, kia noho mahana ai rātou i roto i tō rātou ake whare pēnei i te manuao nei, kia rongo ai rātou otirā i te hihitanga o te nohotanga pēnei te tahi ki te tahi i roto i tō rātou ake whare pēnei i te manuao. I tae atu ētahi o ngā āpiha o te Hāhi, ko ētahi āpotoro, āwhina anō hoki, ētahi mema o te Komiti Hāhi, me ētahi oahu atu i te hapori, arā ko te Ope Pirihimana o Aotearoa, rātou katoa e kaha tautoko i te kaupapa me te whāngai i ō rātou mātauranga wheako anō hoki

learn the tools to recognise when they're at risk of bullying and to know what to do about it, so it empowers them, it gives them the confidence to to go and speak to a trusted adult and get help. Te tino take i whai whakaaro mātou kia kia tū tētahi o tēnei āhuatanga kia whai wāhi rātou, ina whai wā rātou ngā uri ki te, āe, mahi, mahi kia pērā ai. te mahi whakaari, te mahi kanikani, waiata, me te ako ki raro i te tuanui o tō mātou nei marae. He wā nui whakaharahara tēnei mā te hapori o Te Pā o Rātana, nā te mea e mimiti haere ana te puna kaumātua, ko ngā akoranga ka horahia ki runga ki ēnei whakatupuranga ka āwhina i a rātou ki te hāpai i ngā tūranga maha a tōna wā ka tau ki runga i a rātou katoa. E te manga i ngā nehere pono i te tokotoru tapu whakaūngia māi mātou ki roto i te aroha noa, pāheretia ki te rangimārie i ngā wā katoa ko te māngai hei tautoko mai āianei ake nei ai. Te Mehemi, te reo o te uru.
Ko ia rā ko te wānanga Te Warekura Mōreū o Rātana a ki runga o Rātana pā, me ngā mii ki a koe e eru i tēnā pūrongo. E kaupapa waka uiui, e kaupapa waka kotaī i ai te iwi Mōreū nei, ā, me te āngai o te titiro ki te unga ririki, ā, kia whai wheako rātou i runga i tō rātou anō pā, Ā, ki tua o te whakarongo a te taringa, arā ngā kōrero ka ua ake, ā, ei whakarongo mā te, mā te unga ririki, engari ki tua o tērā, ki tua o taringa, ā, ka rongo te tinana i te maana o te ware, i te maana o te tangata, ā, ka rongo i te ā o te tangata, i te ā o te wenua, ā, nō reira kei te whai wheako anō tēnei, ā, tēnei reanga tamariki nei. ā, ki runga o Rātana pā, ki tō rātou anō pā. Oi anō i te iwi, ā, koirā ko te pūrongo whakamutunga o te rangi nei, ko Te Wharekura Mōreū o Rātana. Koinei katoa ngā pūrongo kua ua ake i te wiki nei i a Te Reo o Te Uru. Tēnei ka mihi atu ki Te Korimako o Taranaki, ā, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, ki a Awa FM, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne, a Kia Ora FM. Tēnei pāpā otanga te kupu o te uru e mea tautoko na te māngai pā o. Kua la ana te piki Broadson tēnei he mihi kau atu ana ki a koutou kei te iwi. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora mai ra tatou katoa.
Ko te reo te take.